Helo, croeso, Mister Mathias sydd fan hyn ac ar hyn o bryd dwi'n hunan yn ysu gatre so dwi'n mynd i wneud y fideo bach hyn i ddangos i chi beth mae angen i chi gwneud. Nawr, beth i ni'n mynd i wneud yw brandio personol, sef y logos ac um, Ni'n mynd i wneud hwn yn defnyddio yy Canva dot com, so nod y wers fydd creu y brand personol, creu'r logo personol, a dyma'r camau bydd angen i ni wneud. So peth cynta yw creu cyfrif gyda yy Canva dot com. Yr ail beth fydd y creu y logo. Y trydydd fydd lawrlwytho'r logo mewn fformat addas ac wedyn defnyddio'r logo mewn y cyflwyniad neu gwefan i chi wedi gwneud. So, symudwn ni mlaen nawr Ac yy ar y sgrin fan hyn, sawl un o'r rhain y gallwch chi enwi? Mae'n ddrwg gyda fi bod yr llun ddim yn arbennig o dda, ond os ni yn edrych trwyddo fan hyn, ma' rhai yn eitha eitha adnabyddus, ie chi'n gwbod chi'n gwbod ma' pawb yn gwbod pa un yw hwnna. Eto, mae pawb jyst yn gwybod pwy yw hwnna. Pa cwmni sy'n pia yr logo yna? Nawr, mae'r rhai nhw llai adnabyddus. Um, hwn fan hyn. Pwy bia hwnna fyna? dros y Nadolig, falle byddwch chi'n gwybod beth yw hwn. Uh, beth yw'r logo yma? OK, so mae lot o logos gwahanol gyda ni fan hyn. Ond, dim dim ond cwmnïau sydd â logos. Yym, mae pobl enwog erbyn hyn nawr yn defnyddio logos ar gyfer brandio eu hun. Nawr, ydych chi'n gwybod, nawr dwi ddim yn gallu gweld yr un hyn ar achos ma' ma' fy ngwyneb i yn cuddio hwn, ga i weld os fi'n gallu symud e, ie. Yym, ydych chi'n gallu enwi y pobl hyn gyda'r logos hyn i gyd. A ie, chi'n gallu siŵr dyfalu os os chi wedi tanysgrifio i uh, y sianel YouTube Miss Mathias, chi'n siŵr o fod yn gwybod beth yw hwnna fyna, uh, logo'r sianel. Ond ydych chi'n gwybod pwy bia'r logo yma? Neu y logo yma, neu y logo yma. Cwestiwn arall i chi, pa un o'r rhain ydy'r odd one out? Mae un o'r rhain yr odd one out. Ateb i ddod, pa un o'r rhain yw'r odd one out? So, dach chi wedi cael digon o amser siŵr o fod. Symud mlaen, pwy PR logos yma? Wel, ie, yeah, fi fan hyn. Tiger Woods, a chi'n gallu gweld yr er logo ar ei hat. Gareth Bale, mae'n debyg, sy'n PR yr er logo yma. A wedyn Roger Federer sy'n PR y logo A ma fe 'na, ac os chi'n gweld Roger Federer yn chwarae tenis, chi'n gallu gweld y logo 'na ar ei het yn aml. Ac um, mae'n debyg bod y logo Gareth Bale wedi cael ei dylanwadu gyda beth mae fe'n neud gyda'i fysedd e fyna. So bus yn neud, uh, yn neud uh, y ddau calon. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nawr, ni'n mynd i fod yn defnyddio meddalwedd neu gwefan o'r enw canva.com. Nawr, tas ni yn yr ysgol, falle fydden ni'n defnyddio Photoshop neu falle Fireworks neu falle rhyw meddalwedd arall. Ond achos dwi gytre, Yym, dyma un meddalwedd sydd yn gwneud y jobyn yn eitha hawdd inni. So peth cynta mae angen i chi gwneud yn yym eich yy porwr we, ysgrifennwch lawr canva dot com neu mae 'na cysylltiad yn Google Classroom i chi. Cliciwch hwnna. a wedyn gwasgwch Sign Up. Nawr, defnyddiwch eich e-bost ysgol chi os gwelwch yn dda. So, un fi fydd Mathias M17 at hwbcymru.net. ac ych chi'n creu cyfrif fan'na. Falle fyddwn nhw'n anfon e-bost i chi i cadarnhau, ond dyna beth fydd angen i chi wneud. Nawr, beth dw i yn mynd i wneud nawr? Dw i yn mynd i agor fyny canva.com a fyddai'n dangos i chi beth fydd angen i chi wneud. Reit, so i ni nôl fan hyn. Ac yy cofiwch, mae angen i chi gwasgu sign up. Mae'r botwm sign up yn dod a chi'n gwasgu sign up with email, a wedyn chi'n rhoi eich gwybodaeth chi mewn fan hyn. Enw, e-bost ysgol a cyfrinair. Nawr beth fydden ni'n wneud yw defnyddio cyfrinair hwb chi, so wedyn byddwch chi'n gwybod wedyn beth i ddefnyddio amser chi'n logio mewn. Nawr, dwi yn mynd i fynd mewn i hwn nawr, ac wedyn fydda i'n nôl gyda chi uh, ar ôl fi logio mewn. Nawr, ych chi'n gallu gweld dwi mewn yn Canva fan hyn. Nawr, y peth pwysig i gofio, i ni defnyddio yr un am ddim. So, os ych chi'n defnyddio uh, yr un am ddim, chi methu defnyddio uh, unrhyw beth yn Canva sydd â coron heb cael talu amdano fe. Ac yy, ni ddim eisiau talu amdano dim byd fan hyn. Nawr, uh, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i creu, clico, dwi'n gallu clic mlaen fan hyn a clico uh, Create Design, ond beth dwi'n mynd i wneud, mynd lawr fan hyn nawr, a just teipio mewn, logo. OK. Ac beth mae hwn yn gwneud? Mae'n mynd i rhoi opsiynau i ni. So chi'n gallu gweld lawr fan hyn, nawr mae llawer iawn o opsiynau gyda fi fan hyn. So beth gallen ni wneud yw falle mynd lan fan hyn a jyst dewis yr un hyn. Nawr, mae'n cymryd bach o amser i lwytho wrth gwrs achos mae fe ar y we, ond beth dwi'n gallu wneud wedyn yw newid pethe tu fewn i hwn. So mae hwn gyda fi fan hyn, so gallwn ni clico fe fan hyn,

through mm. Gallwn ni nawr wneud hwnna yn llai o seis os yn eisiau. So mae hwnna yn 64. Gallwn ni symud hwnna wedyn lawr os yn eisiau. Ac y peth sy'n bwysig hefyd, beth gallen ni wneud yw gallen ni newid, newid pob peth fan hyn, okay? So, gallen ni jyst symud hwnna tamed bach fel hyn. Ac wedyn, beth gallen ni wneud fan hyn ydy... rhyw neges bach lawr fan'na hefyd. So, athro MM, beth yw e? TGAU. Jyst rhoi fe lawr fan'na. Nawr, os o'n i isie newid y bell falle rhywbeth, gallen ni symud hwnna mas o ffordd. Gallen ni clicio ar hwn, a gallen ni newid lliw hwnna os o'n ni isie hefyd. So, gallai rhoi'r glas fan'na, neu rhywbeth fwy gore. a wedyn rhoi hwnna nôl lawr i fan'na. A dyna ni. Dyna ffordd i ni'n creu logo syml. Nawr, beth gallen ni wneud hefyd yw, os o'n ni isie gwneud rhywbeth hollol gwahanol, gallen ni dileu cwbl lot, a gallen ni mynd lan fan hyn, Ac gallu ni dewis elements. Nawr cofiwch, ni jyst yn dewis elements sydd am ddim. Mae hwnna'n mynd i costi arian, dwi ddim eisiau dewis hwnna. So mae hwnna am ddim hefyd. So gallu ni jyst symud hwnna lawr i fan hyn. A wedyn gallu ni mynd i ysgrifen. A gallu ni jyst dewis ysgrifen a rhoi'r ysgrifen mewn athro MM. Ocê? Ac chimod, ma' hwnna, ma'n digon da fel logo hefyd. Nawr, beth dwi'n gallu gwneud hefyd yw dwi'n gallu mynd lan i animate a gallen ni jyst dewis rhywbeth a gallen ni animeiddio fe os o'n isie. Eto, fi methu dewis hwnna achos mae fe'n dangos coron, ond mae digon opsiynau gyda fi fan hyn. Nawr, cam nesa, beth gallen ni wneud? Yym, mae angen i ni nawr lawr lwytho hwn. Nawr, mae'r dou opsiwn gyda ni. Yr opsiwn cynta yw i jyst i arbed e fel hyn, ac wedyn gwasgu download, a ni ddim isie arbed e fel fideo. Nawr, tasen ni'n defnyddio hwn fel um, YouTube neu rhywbeth, uh, fydden ni sef e fel fideo, ond ar hyn o bryd, dwi'n mynd safio fe fel naill ai JPEG, JPEG os dwi sef e yn, yn rhywbeth i roed ar bapur, neu os dwi sef roed ar cyflwyniad, gallen ni mynd lawr fan hyn a arbed e fel GIF. Okay? Arbed e fel GIF. A wedyn dwi'n gwasgu Download. Nawr, weithiau, os i chi se arbrofi, gallwch chi falle mynd a duplicate page. So mae dau fersiwn o'r un peth gyda fi nawr, a beth gallen ni wneud gyda'r ail fersiwn, falle newid yr ysgrifen. Gallen ni mynd i'r wneud e eto ac chymod, newid yr lliw y ffont. Chi'n gallu gweld? So fi'n gwneud bach o newidiadau. Uh, beth gallen ni gwneud hefyd ydy gallen ni um, wneud y e bach yn fwy falle. A rhywun hwnna lan fan hyn. Tas yn eisiau. Um, nawr, mae lot o opsiynau gyda ni fan hyn. Nawr, os ych chi gwneud fwy nag un, Beth mae angen chi wneud wedyn, amser chi'n lawrlwytho, chi'n mynd i lawrlwytho, chi'n mynd a dewis GIF, ac wedyn chi dewis pa un i chi eisiau. Nawr, pwysig, lan fan hyn, dyma ble mae fe'n cael yr enw yr gwaith. So, jyst logo a thro mm ac wedyn i ni'n gallu jyst yr un dwi yn hoffi fan hyn ydy'r un cynta hyn dwi ddim yn dda iawn a wedyn lawrlwytho dewis tudalen un dewis e fel y gif a wedyn gwasgu download nawr mae e yn mynd i lawrlwytho eich cyfrifiadur chi, mae'n cymryd bach o amser. Um, os mae pethau fel hyn yn dod lan, jyst caiwch e, ac mae e wedyn yn lawrlwytho eich cyfrifiadur. Gallwch chi gwasgu Show in Folder, a chi gweld mae e fan hyn gyda fi. Ac wedyn, os ni eisiau defnyddio fe nawr, gallwn ni jyst mynd mewn i yr er cyflwyniad, mynd mewn i'r cyflwyniad, dyna fel mae'n edrych, mynd mewn i'r cyflwyniad ac wedyn tudalen newydd a wedyn gallen ni jyst symud fy hunan fan hyn nawr, mynd i insert, image, upload from computer ac mae e'n mynd i fod yn y downloads logo Athro MM. open a mae e fan hyn. Nawr beth fydden ni'n neud wedyn, a os ni'n defnyddio hwn fel brand personol, fydden ni jyst yn rhoi e lawr yn y cornel, a fydden ni'n copio fe, ni'n rhoi e mewn i bob un o rhain. Yeah. Rhoi e mewn i bob un o'r rhain. Nawr, os dwi yn mynd i present nawr, gallwch chi gweld yr enghraifft. Fi jyst yn symud fi'n han lan fan 'to. Chi'n gallu gweld ma' fe lawr fan hyn. Mynd fan hyn, chi'n gallu gweld, ma' hwnna nawr yn rhoi brand personol i fi. So, beth dwi eisiau chi gwneud yw creu